Mae Cymru'n wlad brydferth, dydy, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn mwynhau treulio amser yn yr awyr agored weithiau. Mae Parc Hywed yma Yn Llanelli, yn lle hyfryd i bobl yr ardal ymlacio, menai cŵn am dro, cicio pêl falle, neu gerdded heibio'r coed a'r blodau pert. ar ddiwrnod braf fel y heddiw. Dwi'n siŵr bod nifer fawr ohono ni wrth yn boddau allan yn yr ardd. Naill ai'n eistedd ac ymlacio, neu'n chwarae gemau dir i. Dwi wrth y modd yn torri'r gwair, ond dwi ddim yn mwynhau chwynnu cymaint. Mae yna ddigon o waith i wneud yn yr ardd o hyd, yn enwedig gardd hyfryd fel yn y parc yma. Dyn ni ddim yn cysylltu gerddi gyda phobl yn dioddef fel arfer, ond dyna sydd dan sylw heddiw, sef Iesu yn dioddef yng ngardd Gethsemane. Pwrpas y ffilm fer hon yw i feddwl am yr amser treuliodd Iesu yn gweddïo yn yr ardd cyn cael ei arestio. Gewn ni gyfle hefyd i feddwl am beth ddigwyddodd i'r ddisgyblion pan oedden nhw dan bwysau. Beth yn mynd i gael golwg agosach ar ardd Gethsemane? Fe aeth Iesu yn aml i ardd Gethsemane gyda'i ddisgyblion, a dyna sut wyddai Jwdas ble i ddod o hyd iddo i'w fradychu.
Ar ôl gorffen gweddïo, dyma Iesu'n croesi Dyffryn Cydron gyda'i ddisgyblion. Dyma nhw'n dod at ardd olewydd oedd yno ac yn mynd i mewn iddi. Roedd Jwdas, y bradwr, yn gwybod am y lle, am fod Iesu a'i ddisgyblion wedi cyfarfod yno lawer gwaith. Ystyr yr enw Gethsemane ydy lle i wasgu olewydd. Ac mae coed olewydd yn dal i dyfu yma. Mae rhai coed yn dyddio o'r seithfed ganrif oed Crist, ond mae'n debyg bod y coed olewydd gwreiddiol wedi'u torri lawr gan yr ymerawdwr Titus. Er bod rhai yn dadlau bod o leiaf un goeden yn dyddio o gyfnod Iesu. Mae rhai yn credu bod Cristnogion wedi dechrau'r arfer o blygu i weddïo am fod Iesu wedi penlinio i weddïo yng ngardd Gethsemane. Dwedodd Iesu wrth Pedr, Iago a Ioan i aros a gwylio tra aeth ef yn ei flaen i weddïo. Efallai bod y goeden hon yn dyst i'r hyn ddigwyddodd y noson honno.
Luc, pennod 22, adnodau 39 i 43. Pan gyrhaeddodd lle roedd yn mynd, dywedodd wrthyn nhw, Gweddïwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch chi'ch profi. Yna aeth yn ei flaen daflu at carreg a mynd ar ei liniau a dechrau gweddïo, Dad, os wyt ti'n fodlon, cymer y cwpan chwerw yma oddi arnai. Ond paid gwneud beth dw i eisiau, gwna beth rwyt ti eisiau. Yna gwelodd angel o'r nefoedd, ac roedd yr angel yn ei annog ac yn cryfhau ei benderfyniad. Gweddïodd yn fwy taer, ond gan ei fod mewn cymaint o boen meddwl, roedd ei chwys yn disgyn ar lawr fel dafnau o waed. Yn sicr, dioddefodd Iesu y noson honno. Roedd e'n berson dynol fel ni, yn deall ein teimladau, yn cael ei demtio, ac yn gorfod dysgu bod yn ufudd. Ond, roedd e'n ddi-bechod, a bob amser yn dewis gwneud ewyllys Duw, ei Dad nefol. Hebreaid, pennod 5, adnod 9. Ac ar ôl iddo wneud popeth roedd ei angen, dyma achubiaeth dragwyddol yn tarddu ohono i bawb sy'n ufudd iddo. Cwympodd Pedr, Iago ac Ioan i gysgu yn yr ardd. Er fod Iesu eisiau nhw aros yn effro, doedd dim un o'r disgyblion yn deall ystyr na phwrpas yr hyn oedd ar fin digwydd. Pan gyrhaeddodd Jwdas a'r milwyr i arestio Iesu, rhedodd y rhan fwyaf o'r disgyblion i ffwrdd. Arweiniwyd Iesu i dir archyffeiriad Caiaffas er mwyn sefyll i brawf o flaen y Sanhedrin, sef uchel lys yr Iddewon, tra bod Pedr ac Ioan yn dilyn o bell. Dyma eglwys Sant Pedr Galicantu yn Jerusalem. Taith gerdded o tua ugain munud o ardd Gethsemane. Dyma leoliad tŷ Caiaffas, yr archoffeiriad, ac yma safodd Iesu o flaen y Sanhedrin. Ystyr Galicantu ydy clochtar y ceiliog, ac mae ceiliog tywydd wedi'i osod ar do'r adeilad i'n hatgoffa ni am hanes Pedr. Yn ystod y swper ola, roedd Pedr wedi datgan yn hyderus, Wna i byth droi cefn arnat ti, hyd yn oed os bydd pawb arall yn gwneud hynny! Ond o fewn ychydig oriau, roedd Iesu wedi cael ei arestio a Phedr wedi'i ddilyn o bell i iard tŷ Caiaffas.
Marc, pennod 14, adnodau 66 i 71. Daeth un o forynion yr archoffeiri at heibio. Digwyddodd sylwi ar Pedr yn cadw'n gynnes yno, a stopiodd i edrych arno. Roeddat ti'n un o'r rhai oedd gyda'r Nasaread Iesu yna, meddai. Ond gwadu wnaeth Pedr, Does gen i ddim syniad am beth rwyt ti'n sôn, meddai, ac aeth allan at y fynedfa. Ond dyma'r forwyn yn ei weld eto, ac meddai wrth y rhai oedd yn sefyll o gwmpas yno, Mae hwn yn un o honyn nhw! Ond gwadu wnaeth Pedr eto. Ychydig wedyn, dyma rhai eraill oedd yn sefyll yno yn deud wrth Pedr, Ti'n un o honyn nhw yn bendant! Mae'n amlwg dy fod ti'n dod o Galilea. Dyma Pedr yn dechra rhegi a melltithio, Dwi ddim yn nabod y dyn yma 'da chi'n sôn amdano. A'r foment honno, dyma'r ceiliog yn canu am yr ail waith. Yna cofiodd Pedr eiriau Iesu, Byddi di wedi gwadu dy fod yn fy nabod i dair gwaith cyn i'r ceiliog ganu ddwywaith. Torrodd i lawr, a beichio, crio.
Dioddefodd Iesu y noson honno. Fe gafodd ei fradychu a'i arestio. Fe'i adawyd ar ben ei hun i wynebu Caiaffas, Erllys Iddewig. A gwadodd Pedr i nabod. Ond, nid dyna ddiwedd y dioddef. O dan yr adeilad, mae archeolegwyr wedi darganfod dwnsiwn i gadw carcharorion. Doedd dim goleuni yno, a byddai Iesu wedi cael ei ollwng i lawr drwy dwll yn y llawr uwch ben. Yn nhŷ Caiaffas hefyd gafodd ei guro, ac fe boerodd y milwyr arno. Roedd hon yn noson dywyll iawn ym mywyd Iesu. Gydol y canrifoedd, mae gwahanol arlunwyr wedi ceisio portreadu noson olaf Iesu ar y ddaear, a chyfleu ei boen meddwl a'i ddychryn. Mae dyfyniadau o'r noson honno wedi dod yn ddywediadau cyffredin hefyd, er enghraifft, chwysu gwaed, neu mae'r ysbryd yn gryf ond mae'r corff yn wan. Beth wnewch chi o'r hanes? Gobeithio gewch chi amser gwerthfawr yn trafod gyda'ch gilydd.